Менә таш сыбызгы уен коралы шулай ук безнең татарда ниндидер эз калдырган, әмма ләкин аның безнең тарихта бары тик өлешләре генә сакланып калган. Аның турында истәлекләр генә сакланып калган. Ә уен коралы буларак, бу уен коралы ни сәбәпледер безнең татар сәнгатендә, татар фольклорында бик кулланылмый. Әмма Шундый кызыклы истәлекләр бар. Менә Болгар хәрабәләреннән табылган таш сыбызгының балалар уенчыгының бер үрнәге. Менә бу уен коралына юк дигәндә дә 1000 ел бар. Мин моны чын археологлардан һәм Болгар дан алып кайттым. Менә бу уен коралын бер өлеше миндә дә саклансын әле дип, бер берсе. Собханалла, ә бу уен коралында уйнап буламы хәзер дә? Тавышын чыгарып була, уйныйдыр дип әйтә алмыйм. Менә шушындый тавышлар чыгарып була, бик әйбәт сакланган. Бу уен коралы. Ә инде шуннан соң миңа бу уен коралының тагын бер үрнәген Марсель абый Бакиров безнең бик данлыклы э, шундый э, галим фольклорчыбыз бар. Марсель абый миңа бер вакыт менә шушындый уен коралы бирде, үрдәк. Бу шул дип атала, бу шулай ук шушы таш сыбызгының бер формасы. Электә ул аны күп очракта Кош, үрдәк формасында ясый торган булганнар. Чөнки бу уен коралы шулай ук безнең Э, татар фольклорында гына түгел, татар уен коралы дип кенә әйтеп булмый, бу гомум төрки уен коралы. Мәсәлән, казакларда ул шулай ук төрле-төрле исемнәрдә йөри, алардан бик нитеп э, яратып уйныйлар бу уен коралында. Ринат абый сүзегезне бүлдереп сорыйсым килә. Менә без еш кына әйтәбез, Гомум төрки уен коралларыймы, казаклар дибез, башкаларын әйтеп китәбез. Ә менә бу уен коралларын берләштереп, ничектер татарлар да үзләренне ике итеп таныту мәсьәләсе безнең Татарстанда ни дәрәҗәдә? Галимнәр бу эшләрне эшлиме, бармы андый фәнни хезмәтләр бездә?
Әгәр дә инде мин таш сыбызгы э, өлкәсендә генә түгел, гомум әйтәбез икән, мәсәлән, төрле галим, төрле э, фольклор җитәкчесе һәр уен коралына төрлечә карый. Менә сез әйткән бу мәсьәләгә дә бу төрки гомум төрки уен коралы дияргәме, гади татар уен коралы гынамы дияргәме? Беренчедән, безнең татар халкы ул бик зур тармаклы халык. Бер төркем безнең Болгардан килгән, бер төркем безнең мондагы җирле халык белән аралашкан, әйтик менә крәшеннәр, утмуртлар белән. Без монда гомер-гомергә яшәгәнбез, мең еллар тирәсе яшәгәнбез. Алар арасында да безнең күп культура, мәдәният, фольклор бик күпкә очрашкан. Аннан инде өченче төркем безнең Алтын Урдадан килә. Бик күп Алтын Урда ягыннан. Менә Казан ханлыгы чорында менә шушы халыклар хәзер инде менә Казан ханлыгы оешканнан соң гына да хәзер инде безнең 700 еллап без бергә яшәбез. Менә шушы чор эчендә име э, бу безнең менә бу уен коралы татарныкы гына дип тә әйтеп булмый. Бу уен коралы безнең э, теге гомум төрки дип тә э, булмый име. Чөнки без бик нык аралашканбыз.

Әмма думбраны әмма уйнарга кирәк. Ул безнең татарга искиткеч кирәкле уен коралы. Менә шушы уен коралын кайбер галимнәр әйтә. Без хәзер казактан алып кайтабыз икән, имә. Бу казак уен коралы нишләп бу ни? Әгәр дә инде без хәзер ясыйбыз икән, менә мәсәлән Геннадий Макаров әлегә кадәр бу уен коралларын үзе ясады. Тактадан ясады, төрле ниләрдән ясады, нәрсәдән булдыра ала, шуның кадәр ясады. Ул башлангыч өчен менә хәзергә өчен ул бик әйбәт булды. Ә менә бүгенге көндә безгә профессионал уен коралы кирәк. Бу уен коралын инде казаклар тулысынча өйрәнгәннәр, тулысынча торгыздылар бу уен коралын, аларда ул уже профессионал дәрәҗәдә. Ни өчен шулардан алып кайтып уйнамаска безгә? Менә мондый уен коралларыбыз безнең бик күп. Мәсәлән, Гөсләне дә алабыз икән Гөсләне, моны удмуртлар да, керәшеннәр дә бу безнеке ди. Ә шул ук вакытта ни кадәр күп источниклар, теге чыганаклар, ни кадәр ни бу безнең татар халкының уен коралы дигән. Бу төрки халык уен кораллары Башка төрки халыклар гына үзләренә үзләштермәс өчен, име, татарлар да аларга хокуклы икәнен раслар өчен безгә нәрсәләр эшләргә кирәк? Галимнәргә очрашып, менә семинарлар уздырырга, килешергә, сорашырга, сөйләшергә һәм ниндидер бер уртак нәтиҗәгә килергә кирәк. Мин уйламыйм, что казак домбырасында без хәзер уйный башлыйбыз икән, име, ул уже инде тагын бер тапкыр әйтәм, бу Усовершенный инструмент. Моны тагын да камилләштереп булмый. Моны яхшы сыйфатлы итеп кенә ясап була. Бу уен коралын. Уен коралларын менә сез әйтеп киттегез, галимнәр сөйләшергә тиеш, яме дидегез. Бәлкем инде сөйләшүдән мәктәпләргә, уку йортларына кертә башларга кирәктер аны, ул уен коралы. Сүздә юк, сүздә юк.
Әгәр дә без аны менә хәзер э, э, сәнгать мәктәпләренә кертмибез икән, Институтларда укытмыйбыз икән, училищеларда укытмыйбыз икән. Бу уен коралының кемгә кирәге бар? Аны э, бит әле алып кайту гына түгел, аның бит әле уйнау методикасын булдырырга кирәк. Әлегә безнең менә шул уйнау методикасын белгән кешеләр азмы күпме белгән кешеләр бар һәм менә шул буыннар чылбыры өзелмәскә тиеш дип әйтәсез инде. Әйе, әйе.
Ә ул инде безнең э, өзелгән иде. Менә бездә хәзер берничә э, шундый энтузиаст Бар, шушыны торгызырга менә шул Геннадий Макаровлар имә, мин э, җөрим, тагын берничә кеше бар имә. Менә э, безнең торгызасыбыз килә бу уен коралын. Инде ул болай да өзелгән. Бу юнәлештә сезгә уңышлар телибез һәм менә тапшыруыбызны бәлкем э, таш сыбызгы белән төгәлләрбез дә. Менә ул таш сыбызгы аерым гына үзе уйналамы, әллә ансамбльдә кулланып буламы? Миңа калса, менә бу таш сыбызгы ул аучылар уен коралы кебек. Бу таш сыбызгы ул төрле-төрле кошлар рәвешендә, төрле хайваннар рәвешендә төрлечә аны ясаганнар. Ул төрле халыкларның бер төрки халыкта гына да түгел, бүтән халыкларда, дөнья халыкларында да бик күп уен коралы. Әмма Ул борынгы вакытта төркиләрдә күбрәк уйнанылган. Ә инде менә итальян мастеры Джузеппе Донатти бугай. Шул э, мастер шушы кытайларның сүн дип аталган булган ул элек. Аны элек төрле төрле зур иттереп тә төрлечә ясаганнар бик борынгы чорларда. Э, шулай ук э, димчеләр, шаманнар кулланган уен коралы бу. Беренче шулардан чыккан. Менә шушы Донати дигән итальян мастеры ясый аны һәм менә шушында иттереп э, ул аны акарин итеп эшли. Менә шул принцип, шул ук э, ниләре. Менә шушы акарин итеп ясаганнан соң гына бу уен коралы бөтен дөнья халыкларына профессионал уен коралы буларак кереп китте. Аңарчы бу э, этно уен кораллары теге фольклорда гына кулланыла торган уен кораллары иде. Һәм хәзер менә моны э, бөтен дөнья халыклары да бик яхшы иттереп уйныйлар. Бездә бу уен коралын ясый белмиләр Татарстанда да, Россиядә дә. Ни өчендер бу уен коралын ясаучы кеше юк. Бары тик бөтен уен кораллары да менә булар да Италиядән кайткан инструментлар. уен кораллары. Менә монысы, менә безнең кечкенә вакыттан ук таш сыбызгы, безнең элек авылларга чүпрәкче бабайлар килә торганнар иде. Алар менә безгә менә шундый таш сыбызгылар биреп җөриләр иде. Менә шул таш сыбызгы ике генә тишеме бар аның. Менә мин э, бездән тыңлаучы, менә яшьләр тыңлый икән, мин аларга бер киңәшемне генә әйтеп китәсем килә. Сувенир киоскларында менә шушындый таш сыбызгылар саталар. Аның ике генә тишеме бар. Әмма ике генә тишеме булуга карамастан, бу Э, таш сыбызгыда э, барлык хроматик тавышларында уйнап була чыгарып була э, бары тик тишемнәрне үзгәртеп юлы белән генә шуңа күрә әгәр дә инде сез шушы уен коралларын алырга телисез икән уйнарга телисез икән сайлап алыгыз менә бары тик шушы тавышның менә беренчесе бөтенесен каплап ике тишемне дә каплап уйныйсыз һәм икесен дә җибәреп уйнаганнан соң октава дигән тавыш чыгарга, интервал чыгарга тиеш. Менә шушындый. Менә шушы тавышны тапканын сайлап аласыз да, һәм инде акрын гына менә шулай итеп көй уйнап була. Менә бу октава, ә, бу уен коралларының барысында да тишемнәре ничәү булуга карамастан, анда бер октавдан да артык уйнап булмый. Бер октав эчендәге барлык тавышларны да чыгарырга мөмкин.